jaonjana en mor maduong' ahinya kendo kar wuoth wuon osimbo obong'o nyaka lago chako medowa ndalo omedi ngima an bende omeda ngima omiya teko awuok i dala ma kisumo redio nam lolwe od wadu kendo achopo kaendi mondo wawuo kod okinja ma kambo kotenre kod gik mantie monego bed ni goye mbaka mondo okony nyithindwa masani e ngima masani kod dagi masani kipimo kod kaka ne ngima chalo chon kaka wanyalo tayo chenrogi e yo mowinjore okinja ok ang'e ni degi kose kawuono ok idhi e degi Oh, ichal na wuod- kang'ama kawuono ok idhi e degi wuod komenya ing'e ni juogi nosemaki Mhm. Koro sama ibiro to achiko itha matut awinjo ga ka juogi wuoyo. Ero. To awinjo ka juogi orwake mana gobong'o nyakalaga. Mhm. Ing'e ni wan chik juok Ramogi Ajwang'. Mhm. Nikech pinyni piny mwantie ni Awinji. Nyasaye nomiye Ramogi Ajwang'. Mhm. Koro omiyo wan juok Ramogi Ajwang' gi mwawuoye. Mhm. To awinjo kimulo bong'o nyakalaga. Ing'e ni ing'e ni bong'o nyakalaga en Nyasaye. Awinji. Nyasaye ken dholuo. Mhm. En dho Abaluya. en dho abaluya Mm. wan marwa iluongo ni bongo nyakalaga Mm. koro sama ng'ato wacho ni nyasaye to mago juogi mag waluya en obongo ma kolak kuomi tinyalo dak yo mochandre bwacho To- ai anto kara nyasaye nogwedha eh to wan ing'e ni kiluongo ni bongo Mm. mano ing'e ni nyathi monyuol ng'ato achiel Eh. manyiso ramogi be nong'e nyasaye ni nyasaye ne en achiel to nyakalaga Mhm. tiende ni en kamoro amora olak olak kamoro amora olak e piny ngima e piny ngima Mm. koro bongo nyakalaga ni mane nyasachwa Mhm. To were Nyasaye mago koro ing'e ni dho joka. To juogi mag joka ing'e ni sama koro iluongo ga Nyasaye Mm. to ichiero juogi mamoko ka. mag piny cha Nikech wan wakia kaka no gibiro gi nying no. Nyasaye no to tiende ang'o kucha. Mm. Wan wang'o bongo nyakalaga. Koro kimulo bongo nyakalaga Mm. to juogo ringo koda tar piny ramogi ajwang' awinji nwang'i en to piny ruodh polo to wach ang'o be maria Eh, abe, Bim, abe, bim. Maria. iwinjo kiluongo agatha Ero. ng'en ma nwang'e agatha Ero. nikech adhiga got kwer Ero. abudho kode babudh nyaka gi baba iluonge ni melkasedus Ero. mirakus Ero. lord viticus Ero. baba Ero. ondeto Ero. masia Masia. Eh. Nyakimedie masia. Ah, nyakimedi gin wan wadhiga wi got kwer kanyo kendo sama joka gore ka laro telo Ero. wasiemogi Aha. ng'e nyocha gi mosri Eh. to kinda winjo ne ging'ur mano wabro loso nigi chike matagi koro wan gi chi- kanisa adek e piny ramoga jwang' ka wan gi hera wan gi lejo wan gi roho magi e kanisa ramogi kibiro kago wach mar obong'o nyaka lak To juogo ringo koda to donjo koda gweng' ma Kathomo. Ero. E piny ma Kathomo ka. E gi game. Gi game. Mm -hmm. Nyasaye nyogole jatelo maduong'. Mm -hmm. Momi mar Archbishop. Mm -hmm. Gombulu, ng'en nyaka ne johera pok oyiero ga gombulu. Mm -hmm. To ok ne en ma Kenya ka Archbishop ma hera hera mm -hmm. E, e East Africa. Mm. Ah, e Africa. Mm. E juogi nyisa ne piny ma Africa mangima. Hero osedonje. Mm. To ng'amo make motele. Mm. Iluongo Archbishop. nyinge pod ijuogi kidwa ni oluong koro juogo ogolo chik apar matayo jo kanisa ma ahera ka dhi rwako archbishop patrick legawa e piny mar gem kathomo ero archbishop ma ahera mani ng'en kanisa mar ramogi ajwang' koro oganda ka oganda wasenyiso nyikwa ramogi koro adwa lwar kod chike apar mabro tayo oganda ma johera ka dhi rwako Bishop, Archbishop Patrick Ligawa e piny mar Gem Kathomo. Mba chik namba achiel wacho ni kik idhi kifwayo lweti. Ei, ng'e ni idhi gima rwak- ber odonje gweng Idhi rwak i- i- o- ok kata gweng'. Eh, no jogweng' be wabo mi chik. Ing'eni en ei dala Eh, Ing'eni ah, ng'ato ng'ato ing'eni- rwako dalagi Ing'e ni Obama nobiro kogelo. Ka en ker mar piny mangima. Mm. koro donjo kogelo koro mm. mae be gima ber odonjo e gweng ero koro jo ji ng'en gini mm. ok en jo kenya madhi ji owuok i afrika afrika te ji dhi mm. koro juogi nyaka gol chik mm. mawacho ni kik idhi kifwayo lweti mm. ng'at ruoth kirwako to nyaka iterie chiwo mm. rombe ruedhi mm. gige ot mm. kata pesa nyaka ter kanyo mm. yeah. koro mano chik momako johera te sama irwake ibe nyaka isir rwekone Eh, ting'en kanise duto mag here e piny ramoga jwang Mm. nyaka gigol solro kech ji duto dak chop Mm. Ti- gigolo go ng'ato ng'atgi koro ng'atgi ni Mm. ema dhi tero to wacho ni wan wan jo kanisa mahera Mhm. wawuok e gweng' ma nyango ma kogelo Mhm. ochung'nwa ka gi Meri ohito. Ng'eni an juogi nyisa jogi te. Ero. Eh. Ah. Meri ohito no kiwacho to jonyango ma kogelo ng'eyo. An anyalo wacho kata ma Homa Bay. Ero. Juogo ng'eyo. Wan wagolo romba par mwabiro go ka. Mm. Bas iketi lwet jadolo to piny ruodh polo bedo mamor. Goye tik. Goye tik. Walwar kodgi ichik namba ariyo nyikwara mogi ma bende tayo jo kanisa ma ahera ka dhi rwako archbishop ero ligawa e piny magem kathomo Mhm. mawacho ni jokata ring kik neg chunje e yes nyasino awinji ing'e ni ber mondo ineg ringruok ero dhano Mhm. to kik ineg chuny dhano ing'e ni nitie nek diriyo inego ringruok kata inego chuny dhano oketho chuny Ah, walwar kodgi chik namba adek ma bende tayo johera chieng' midhi rwako archbishop Mm. momako Afrika mangima ma wasenyisogi ni juogi luonge ni Patrick Ligawa e piny ma Gem Kathumu. Ero. Wacho ni jokathomo kik pong' kombe. Mm. Welo dhi wuok e tung' pinje mag Afrika. To Yesu ng'e nowacho ni, ni rwako wendo maber. Ne omiyo ng'ato po mana korwako malaika. Ing'e ni kama irwake ng'ato ruoth. Ero. Ng'ato nyalo biro to penja penja. To kinyisa kama iluongo ni game Ka- kathomoni e, ajahera to an awuok e piny mar ah, e, south africa ero to adwaro ng'eyo ni to dalani kanye tinyise na aluka to kuma opidhie raboloni ng'eny kwa ramogi kong'ega gimomiyo ipidho rabolo to ok pidh ng'owo kama idhi rwakie ng'ato awinji E, mago juogi chieng' mono nyisgi to siema siema be ng'ano goni erokamano inyalo a gi gweth mane pok idwaro iyudo koro chik namba ang'wen nyakwara moga jwang' ma bende tayi kidhi rwako tayo jogo ma johera ting'e ni ji duto be bro dhi kama idhi rwaki archbishop patrick ligawa wacho japiko nyaka los nengo ero Eh, mano koneno kama juogi kelino. Awinji. Ng'en piny en ma Nyasaye. Mm. Omiyo kama oganda Nyasaye dhiye kik iwach ni go girungu. Mm. Ng'en jomoko bo wach, "Eh, wang'ni wago girungu." Mhm. Ng'en se chieng' na piko dwa ting're. Kendo sipid mar riembo apiko nyaka iriemb ka ng'ama riembo jad- jadolo ne ng'ama Ng'eni- irito. Ng'en ijuogi nyisa ne anyisi gi skul midhi timie nyasino. Ero. To Ramogo daga. Eh. nitie jomoko ing'e ni sani kech ng'eny gibiro dhi medo nengo Jom, ah, kech ng'eny jomoko nyalo dhi chako go dhi adhiya kuro Ton. sani eh, no an wadhi kuro Nose- o, juogi nosewacho eh, ing'e nitie jomoko ma kaka wawache ni Eh. en osewuok odhiga ka, ka, ja- ka, ka, bi- ka archbishop ni juogi noselandi got eh, ramogi ni gicho oseland Ni wan mo- wadhi ni mogo osepedh kaendi kochakre kawuono nyaka chieng' nyasi eh, wan koro no wadhi nying dala ok wawach nying skul ok wawach Eh, mano kok wawach wabro wache chieng' mogik Mm. Chik namba abich nyakwara Mogajwang' ma bende tayi kibro dhi nyasino wacho ni siwandha jopiny bende nyaka bedie. Mhm. Gima koro ing'e ni wanyiso oganda ma johera. Ero. Gibro keto siwandha to siwandha gibro na wacho mai magi joma kama magi joma kama. To jopiny wegi ng'e jomoko be nitie ma bro biro. Ma kodhi amo kelo. Ng'e ni Eyo. jomoko ma bende en okala kala. To wacho ni tang' ma timre ka ting'e ni mudho ok riwga gi ler koro jo, jo, jo nyasaye Awinji. nyaka bed yorgi to jopiny be bet yorgi Mm. ma ka juok piny gweyo kuom ng'ato koni to Ero. ing'e no japiny to ing'e ni yesu omor gi ng'ama okelo rombo molal Mm. moloyo ng'ama nigi rombe ma podi ok olal koro ing'e ni ma jopinyno yesu omorgo moloyo ma jokristo haya walwar e chik namba auchiel ma bende tayo nyikwa ramoga jwang' johera gi jopiny ma bro dhi rwako Archbishop Patrick Ligawa e piny mar Gem Kathomo. Tarik ing'e ni gipenjo ga. To Jogi pod kiny- oupo je. eh, waum tarik oso nyisgi. Ah, Juogi pod oumo tarik. Eh, ah, wanyisgi anyisa. Eh? Tarik prariyo gaboro. Ero. e To dweni kik gimond. to kik umond Kik umond. Eh, ah ng'eni ka ka kwaneno ka ji dhi maber Eh. mang'eny bo wanyalo nyiso nyikwa ramogi bokothogo piny Aha. ndalo adek okinyi nyaka odhiambo maonge ka igato nyalo wuotho bucho Eh, kuro eh, koro tarik wanyisogi anyisa piero ariyo gaboro dweni to kik imond Aha. kik inind kanyo ni tarik piero gadek oseyudi kanyo Eh, ang'e ni segajogi jomoko wache na owacho piero ariyo gadek ose piero ariyo gaboro Eh? koro wawe wacho Ero. wawawa kanyo koro kar siwandha kanyo nyikwa ramogi waseyudo ni nyaka bed ji ariyo kech jopiny mobirogo Mm. bende wach miwacho ma nyasaye kanyo injili kidek ichuo ng'ato Mm. pinena kudum na ha abe kora we mage jopinje ma okogi an sani an jahera ajahera hera di kare ma en na nyasaye kara kawuono ketauru ka lamnauru aya walwar gi kodgi e chik mar auchiel Mm. mawacho ni wede jodolo Mm. kik maye gik momiye Mm. Eh, ng'eni guo- juogi nyisa ni oganda mar johera Eh. otuki pinje luo gi pinje afrika te tero gik moko jamni rombe dhi tiap kanyo ting'e ni kik idhi ni omin ing'eni owe- owete gi joma tijegi tek Ero. omin pod ok atimo sawo nya neno ka okelni im im, im ng'eny ka ok imiya moro acham go sap dana Sabda nakwami tok chiel ka. Eh, ah, moro bochopo ni jadolo Ero. nyaneno katon mag sabun kokel ka mana gi pickup Mm. ok imiya matin achak go duka je- jejra ka Yaye. ng'eni duka monti- chiro montie kanyo ni jejra Awiji. ok imiya achak go moro ka Mm. koro juogi nyiso ni gigo mokel ni jadolo ok maye koro igen kowachori kaka be nyasaye ti- tikawo Eh. in idhi kimor ting'e ni muma bende ti- weche ne ng'eny Awinji. nitie muma ma bende wacho nogwedh lwedo machiwo ng'en ma nigwedho jadolo Ero. to kuong' lwedo makawo Makawo. Eh, koro ing'e ni nikawoga In siko mana ni idhi kawo ka jadolo. Eh, ting'e ni sama iago Eh. koro kuong' lwedono koro Eh, in eh. koth gina koth kwachu walwar kod nyikwara mogi chik namba boro ma bende biro tayou kudhi e nyasino molo oganda ma johera mawacho ni onge singo dhogi kanisa Mhm. nachung' e rombo to ok ibi golo achung' e bas ma dhi golo ji kaendi nyaka idala dhi giduogo Dhi dakika giduogo. mogik tionge Ionge, koro Idhi ke- miteja e sim kigoni sim to ok imak Eh, ing'e ni mae mm, koro ok gin gige siasa eh. magi koro gik gige polo onge singo dhok tikete miriambo e ing'e nitie jomoko ma bende samoro juogo ile ng'e juogi gi be iloga ji Ero. E, ni to wan koro wan jo kanisa ma kama Aha. to ung'eyo ni wadhi rwako archbishop marwa Awinji. e afrika mangima Mm. jalno ma noyier gombulu ma onge koko ng'e noyiere gombulu nyaka nene kanisa ma ahera Mm. pok noyieroga gombulu Mm. en ema wani oyiere gombulu Matiende ni jopiny ema wale. Jo- jo- eh, mano nyasaye Nyasaye mowale otiyogo jopiny okete en ma ema owinjo. Eh. chik namba ochiko ma bende tayo nyikwa ramogi ma johera Abro dhi rwako Archbishop margi piny magem Kathomo Patrick Ligawa. Juogi wacho kama. Chiemo gi goyo injili. Eh, ingeni chiemo chiemo no thoth juogi nyisa do ineno kaka ka juogi oseyawo wang'i ineno kaka iye chiemo mimedo go teko do in donge ineno kaka tend ne kanyo Ero. donge ineno joma kalo ko- e dho- bath yo to penjo nang'o matimre Ehe. ok ine joma rawo mang'eny go ting'e ni ji dhi kanyo guogi jonekni be rawo to kanyo ji duto te kendo molo janekono Mm. kodonjo kanyo nego orwake ma- malach ok inja winji maler ka bikelo no ka Eh. in digend diting'o ji mopogore opogore mowuok e piny afrika aa ing'eyo awinji ka mikelo ing'e- no ing'eyo nyocha liel moro Mm, nyocha oket ni nyaka ibed gi tikti mm, manyiso ni a nairobi mm, i aseme mm, iya eldoret ekimi chiemo Mm. kae koro ok idware tiket a kak dwarie tiket ing'e ni sigi ujuogo ng'e muma wan ing'e ni wang'e i muma te momiyo oyienwa wuo nyaka i wechegi ero jamoko moro mane odhi ir yesu ni japuonj kawuono adwa ni bilima bi yesu owachone ni oho nyaka bi alimi Ing'e- ng'ani aka koro owuotho ma ogo yara yara Awinji. yesu biro wuod maria donji dalana ka Ero. ing'e ni yesu nowachone Mhm. sa auchiel e wang' aselwar i dala kanyo Mhm. to opetho boloso kanyo maler kabisa ang'e ni joma somo mumu ng'eyo wachni ae to jalni Eh? abich gi nus Mm. ng'ato pore mani kor chiel machal janeko Ero. ing'e ni ng'ani noriembe Ah. bowacho nomera an gi welo modhial dhi kucha ma koro baye mna gi kite Idhi njawa gi wenda. idhi jawa gi wenda dalana Mm. Eh, ing'e no baye obaye nyaka gi kite to guogi gweyo Ero. tisaye gi guogi Mm. bo ng'ani nowuog kor chiel boa Mm. karomo sa auchiel abiriyo Mm. orito yesu koneno Ok oneno. koro owuok Mhm. odhi ir yesu o in ng'a in iwacho ni ni miriambo kik ibed ja miriambo Eh? in e ja miriambo namba achiel Ariti dalana. ayang'o dhoga adek Kariti gi mogo. mogo Ero. Ah, ni ji biro chiemo balando ni jopiny Kendo te ji noyuoro kaka ng'ama janyadhi ma ma- ka ma- nyadhi timre ma dala wuod- nyaka joneno bede. e ma kelo joneno Ero. ni wuod nyasaye achiel kende biro Bire dalana. to yesu owachone Eh? to ma biro be riemba boguogo ohaya cha ah! nariembi sadi macha ka in nariembi sadi injo ka koro dumi ero koro ma momiyo eh? juogi nyiso johera duto te Mhm. jonekni modonjo kanyo te Mhm. nyaka teri tenda Mm, nyaka kaw mogo bokaw mogo Mm. kidek riembo yesu sama kung'eyo sama kung'eyo Ero. kudek riembo yesu Mm, bu rochruok bedi gem kathomo mm. Aya, chik namba apar nyakuo Ramogi Ajwang' ma koro juogi tieko go chik apar ma biro tayo jogo ma johera tarik piero ariyo gaboro ka gidhi rwako Archbishop ng'en nying no mit na juogi go Ramogi. Aya, asenyiso nyikwa Ramogi ni kanisa ma aherani Ero. lejo gi roho mage wae mwang'eyi go Ramogi ka magi kanisa mag luo koro chik namba apar ma biro tayi kidhi kanyo wacho nang'o wuod komenya Awinji. ni onge go dala ka jadolo Mhm. eh, mano ko chik namba par Awinji. eh, ka nyasi orumo ji dok e miechgi An bishop ma nyowuok Zambia. eh, ah, jomoa madongo Uh-huh. to juogo yienegi Pod gigo dala. ing'eni bisobe madongogo nyaka koro gipim piny Eh, koro Giwa- nyaka giwacho na "Ah, aneno ka karu ka kendo kirwaki dhano biro mang'eny manadi wan jowa ko pinywacha kendo pok hero maka ahinya un kendo ka rapiny ramoga jwang' ka hera mar ramogi ni karan ka to hera ni en nyasaye awinji koro jomoa maboyo to chiko yiene to Nyaka jomoa mi- machiegni nyaka migi- kik giri- kik migi adolo nyoserumo pod warwakgi a gin ing'en pod inyalo rwakigi buoth kodgi nyaka i kanise aparo jokathobo winjo wachni e to chikni omako mana jogo ma, ma weg jogweng' Mhm. kod oganda mag luo Mhm. mang'e ni sani koth chwe Mhm. to nyasaye nowacho ni wacham luchwa Mhm. to jomoko dwa dhi chamo luch jaduong' Ero. luch jadolo Awinji. doguru udo Eh. sani koro idoyo Mm. Eh, koro ageno ni nyikwa ramoga jwang' komako wechegi Mhm. to piny ramoga jwang' bro dhi maber mana kamano jawinjona iwinjo ka weche tek kaendi kotenre kod kaka loch kodonjo ei piny luo katayo rieny kuom wuod luo ma nyasaye ori- ma Nyasaye oyiero ne wan kod okinja makambo kaendi e got ramogi kendo okinja ne koloche kapar matayo jo kanisa mag hera Kadhi rwako Bishop Patrick Ligawa e piny mar Gem Kathomo, macha jadolo mataya oliel wiye, mataya oliel wiye. Kendo sama irwake kik ukawe ka wuod dala, kawe uru ka wuod piny ngima nikech Nyasaye ema oseyiere ei piny ngima mondo obed Archbishop.